O nɔviwo medo gbe na me sia me ne le mɔ dzi fifi la, ega yi nekpɔ megba fifi la ne le kpɔkpɔ le mɔ dzi, eye anye ega yi woahe nam egbe. Migblɔ be 800 dollars ya woahe nam egbe ne wònye be onks alo unox va list wo currency ɖe wo platform dzi alo va list le xexea me ƒe cryptocurrency ƒe asi me. Ega yi gblɔ me le ɖee. Ɖeko mele tap le Telegram dzi. Telegram ƒe ga ya me kɔ le wò fia fifla. Nye me di be video ne didi o. Ega ya me gba fifla. Ma yi ɖe Google me ne ma fia o. Ame yi le gbɔgbɔ na mi be ga. Ega yi nye ma. Coin market cap. Eya nye ya me ƒe ti ƒe cryptocurrency ƒe nɔƒe. Ne be yeakpɔ asi na cryptocurrency ɖe, fi ma ya nàkpɔe le. Woawo nya le gbɔgblɔ be Onx Finance Price eye anye be nèle kpɔkpɔ le emɔ dzi fifla. Mage ɖe eh, account me ne mafia wò naɖe. Onx alo Unos, Unos le Telegram dzi ɖe. Wo bank account ɖe eye anye ya, wo bank industry. Wo platform ɖee eya nye ya. Mia me yiwo mi nya Binance eƒe agba eƒe ɖee ma. Binance ɖe eƒe coin ɖeka alo eƒe crypto currency ɖeka ɖe wo le dzra four hundred dollars kɔ yi five hundred dollars ɖeka pɛ. Onx ɖe azɔ aƒo dze gɔme ta etɔ me kpɔ xɔasi o. Vɔ me nya be ne wo dze asitsatsa gɔme ne wo list vɔ la, me nye ga via vae o. Egɔme nye be. Fifi la ɖe mi le kpɔ wole 0.008559. Vɔ no list ɖe awɔe ma eye ame bidi ma ma gbɔna wɔ. Eye le nyɔ account me fifi la ɖe eye anya ya. Wɔ ewo tse wa te wa wɔ ne mobile phone la si wɔ internet le ŋu ekpa. Telegram dzi ya mi le du le ma yi de Telegram ma kɔ fia wɔ. Ma yi de Telegram ne ma kɔ fia wɔ. Telegram dzi de ya mi le du le eye anya ya. Nyo Telegram, Onx alo Unos taptap èle kpɔ. Mewɔ wo video va ya me wo mesee me o. Ta video mete ŋu tsa o eye ami nyi ma me le wofia mazi ɖe tap start tapping eye anyi ma me gbɔ gbe fifi la. Mawɔe le wo ŋku dzi o tse nakpɔe. ega le telegram lo the easiest money ever me platform de ka ya le asi nyɔlo sugbɔ hmm mayi de tap edɔ yi na wɔ kɔɛ ma na nɔ tap edɔ yi na wɔ kɔɛ ma Eya anyi ma mele tap. Edɔ yi na wɔkɔ ema nɔvi lɔnɔ. Wobe de ko na vazi asi dzi lo. O ma kpɔ le teƒe ɖe ko lo. Telegram dzi ya kpɔ le agbe nke pe ya vala dzi ya kpɔ le. ekpɔe la ɖe ega ya wobe mi tap lo ta de kɔmɛ le tap ema ya ko na du ega ya edo yo va na be mi wɔ ema nu keta wona mi wona mi ega be ɖe wole mi ana be mi tap ele easy vɔ hafi na du ega ɖe dze be na ʋu bank account le woƒe account me alo le woƒe ŋkɔ me woƒe cryptocurrency ƒe platform dzi ekema yewoakɔ ga ya kɔ na wɔ me tap vɔ fifi la edzi be mazi nu yiwo le yɔyɔ be claim le fi ta mazi claim le fi maxɔe claim ava kpe ɖe ega yi le dzie me le fi nam ega yi me enu yi me xɔ egbea ma magblɔ be ega ye ega yi me xɔ ema keep tapping fifi la de gamea ade haƒo aga nam ega ɖe be maga egɔme nye be ɖewo le ga ma na ame sia ame vivivivivi ta gaƒoƒo ade aƒe magava te ŋu ade ga ɖe gaƒoƒo ade mɛ ya ɖeka le asi nyɔnu wole vuvuvu ta yi ɖe link mekɔ link kɔ da ɖe video te yi na va tsɔe na va ka mɛ wakpɔtɔ wo le mɛ anɔ zazã akpe ɖe ŋu Nye me nya gba 800 Ghana eh, oh, dollars le ga, Togo ga me US, eh, US oh, CFA me ne na gbe le to eh, Ghana ga me. Nɔvi lɔlɔwe dagbe ame bia na me sia me ya tame nɔ mɔ dzi va. Ya tame nɔ mɔ dzi va. Fifi la ma de ga ekɔ de nyɔ account me ne na kpɔ ale mi de da nu yi ta o dze be na bu account enye ma. Ele gɔme si na ma. Egɔme nye be ga ne xɔe vɔ ɖe dzi be nakɔ de account me hafi nate ŋu adzrae, nakɔ du naɖe, nakɔ ƒle naɖe. Wòate ŋu atrɔ zu naɖe me mi si gbe point ko wòanye na wòe. Ta kokoko ne xɔ ga vɔ ɖe wodzɔ wɔn wɔn wɔn wɔn mekpɔ de wɔn dɔla ya o. Mi gblɔ be wɔn wɔn dɔla ya le mia na ɖe. Ne dzɔe vɔ ɖe dzi be nakɔ yi ɖe bank account me te na di wo ID card kɔ da ɖe wo passport nam passport kɔ da ɖe nakɔ verify bank account e. Woƒe ne mekɔ link kɔ da ɖe nyewo video te. Ma de ga. ne be yeade ɖe efi ya wòazi dze de ga ta mazi ne made hafi made ɖe mele agble de ega ƒe agble de di eh, ega ƒe agble de le asi nye mele didi wole yɔ be farming eh, ehɔne ne mete ŋu yɔ Ekpɔe ɖa ɖe, exɔwo nye ma. Turn airdrop. Tsɛ mate ŋu awɔ kpli wɔe. Amewo le ga na amewoe for free wole yɔ be airdrop. Eya tsɛ airdrop ya wònye. Nye wallet me mele fifi la ema. Mía me yiwo mi le ega dzɔ ɖe, míawo nye ma nele kpɔkpɔ le mɔ dzi. Le xexea me godoro, ta me sugbɔwo, ame geɖewo mekpɔ se ŋkɔ o. Aƒe me kɔ da ɖe wo ŋkɔ dzi o. Three hundred and three thousand. Ame yiwo míenye míekpɔ de miliɔn ɖeka kura tse o. Aƒe mi ava gblɔ be ame biliɔn ɖeka. Mi hiã ame biliɔn ɖeka we. Ele me se na ma ame biliɔn ɖeka kple dzivo ya mi hiã. Ya mi kpɔ de mi kpɔ de mama me mama me na miliɔn ɖeka kura tse o. nɔvinye a ah, mebia ye woane me medi mi akpɔ mekɔ da ɖe wo ŋkume anyway maɖe kɔba kɔ ɖe kotoku me ɖe ne nakpɔ ale yi woɖe kɔba sia ta mayi ɖe home ne meyi ɖe home la mazi gentle button ya vɔ hafi mazi ɖe mebe mele agble ɖe wole yɔ be farming nyewo fa nyewo agble ɖe eya nye afi ya mele ega ƒe agble ɖe ma ega ƒe agbledede eye ame le wofia fifi la wole eya yɔ be airdrop vɔ he mexɔ airdrop evɔ ɖe nye mekɔ de kotoku mekɔ da ɖe awo mekɔ ega kɔ le agble di nye menya lɛ made gɔme na wo vɔ medze be nase eme wa tsɛ aƒe nadze gɔme alo nadze wɔwɔ ta nye ama yi me mayi ɖe nyɔ agble me makpɔ be ne ne mete ŋu kpɔ egbe ta mazi nyɔ fan ega yi mete ŋu dzɔ egbe ma four hundred alafa ne kple bla ne bla bla tɔvɔ ɖeka kple kɔba vi ɖe le dzi eye ame te ŋu dzɔ etsɔ egbe ŋu ke ŋu di kanya eye ame fɔ ya ame ma kɔ ya kɔ da ɖe ŋku dzi ega kuikuikuikui ya wɔ adzɔe Woatu xɔ. Ne kpɔ tui tsɔ nye vɔ ya o. Mi le castle tu la ya me. Vɔ mi atui godo godo godo godo mi atui la eh eh eh anyigba dzi. Anyway, sue yi me kɔ de ŋkume ma ta ma claim yi o ma xɔ de nyo kutoku me. Ava kpe de nyo ga ŋu. Keep tapping.

alo wui wui asieke kple enyi ewɔ nene wòa de ɖeka le enyia dzi kɔ va da ɖe wui asieke dzi ekema le na blave blave vɔ nene vɔ adre ekpɔe da ɖe dze ŋlɔ ɖe te tsao me ne wɔ ŋ blave vɔ adre ekema wɔatsi ne be ne check na wɔ ebe de ewɔ mathematics ɔde ɖa ekpa edɔ dze gɔme. Wodze agbledeɖe, ga ƒe agbledeɖe nam. Mele ga ƒe agble de. Ele ʋeme me be ɖe ne fon le asiwòe, telegram le asiwòe, mobal eh, leke wò internet dzo la, amenɔvi dzo. Ah, ma ma dekɔ ba kɔ de kutuku me, mi gele ʋome. Ne ma gblɔ na kɔmpita be mazi fi ne matsi na kɔmpita be nekɔ gakɔ va de kotoku me nam hafi ma yi dzi ɖe ok mate ŋu ade made kɔfia wɛ emedi be game mazi mazi mɔ mazi mazi mɔ megɔme nye be ga pete emedi be nɔde kɔ de nyɔ account me redraw ega nye ma wole de wokɔ yie ɖe nyɔ account me bank account wawe nam ega tse wawe nam nye mekɔ na ɖe ke kɔmple na ɖe ke le fi o negbe nyewo data Ayo, ah, be nyo fun. Me ho ga volo, ma ide account me. Ta mi ide nyo bank account me zo, bank account nye nye ya. Che le bank account me. Ega alafa deka kple deka, akpe alafa deka kple deka eya le account me na. Ta ne mi ga ko eyi me ho fifi la ko kpe de ega atro. Okay, blane vo bla ho alafa ne bla de bla tɔn vɔ en asike ta de ko ma refresh o be refresh computer e be mi refresh mi no kpɔ be ne na va ji da mi no ene aha ekpɔ ɖa ɖe etɔn mi dzo le ɖeka dzi kɔ yi ɖe etɔn efia be eve sɔn gba va nɔ dzi na ekpɔ ɖa ɖe ele kpɔa nɔvinye ele kpɔ akpɔsɔtɔ be eka mu ili kpetɔ be anya mi via be ɖe ekpɔ ya me nɔvi ele kutuku me nam lo no nye be over list alo kɔ gaya onx alo unox alo leko le yɔ kɔ va da ɖe exchange dzi one dollar ega yi ne le kpɔkpɔ le kutuku me nam efia be one dollar enye ɖeka nene le kutukua me Mebiae wana mi dzi miakpɔ. Mebia dagbe na ame sia ame. Ne èkpɔ video vɔ ɖe, mègakɔ da ɖe ɖokuiwò gbɔ o. Kɔ mɛ na ame ɖe ne wòabia se be ɖe, A nɔvinye, enu yi ŋutsuvi ya le gbɔgblɔm nyateƒea? Ne ewɔe kpɔ mɛ be wòekpɔ wòekpɔ ɖe, Megblẽ nu le ame ŋu o loo. Mawu di menye wò ga woakɔ va gblẽ o. Ne wòagblẽ nane ƒãƒã be data ya wòagblẽ, ya eya ma xɔ miniti atɔ̃ na wɔe wɔe vɔ. Mebia dagbe na ame sia ame. Link awo ɖewo le description kple comment te. Yi natsɔe naka ame wòakpɔ ya dze dzi na wɔe. Míanɔ kame nɔvi lɔlɔ̃woe.